Merci, Här President. Léif Kolleeginnen a Kolleegen, mir wëssen et alleguerten, En traurege Joresdag kënnt op eis duer. D'nächst Woch wäert et e ganzt Joer sinn, säitdeem d'Biergerinnen a Bierger nëmmen nach ënnert strengen Restriktiounen hirem Alldag nokomme kënnen. Säit engem ganze Joer hält d'Pandemie eist Land an Otem, an en Enn ass trotz der Existenz vun diversen Impfstoffer nach net wierklech en vue. Ze lues komme mer mat den Impfunge virun, an ze heefeg kënnt et zu Liwwerenkpäss, well d'Patentrechter vun den Entreprisë virun d'Bedierfnisser vun de Mënsche gestallt ginn. Eng gesetzlech Obligatioun fir d'Zesummesetzung an d'Hierstellungsprozesser vun Impfstoffer oppenzeleeën, wär an dëser Situatioun nëmme gerecht. Verschidde Firme Lizenzen auszestellen, fir zäitlech limitéiert patentéiert Vaccinen hierstellen ze kënnen, misst och net op d'Käschte vun den Entwéckler an de Patentbesëtzer goen, wann eng entspriechend finanziell Entschiedegung virgesi wier a géif d'Produktioun vu sécheren Impfstoffer awer optiméieren. Sech hanner COVAX ze verstoppen, fir ze soen, Mir, mir hëllefen, geet net duer. Ech erënneren drun, datt d'Pharmaindustrie fir 30 Milliounen Doudeger um afrikanesche Kontinent responsabel war, wéinst de Patenter op den Aids-Medikamenter. 30 Milliounen Doudescher, dat ass, fir eng Gréisstenënnung ze ginn, déi gréisste Katastroph vum leschte Joerhonnert. An dat wär vermeidbar gewiescht. An ech hoffen, datt et bei dëser Impfcampagne elo net zu änleche Schied kënnt. Ech hoffen, datt mer séier déi néideg Impfstoffer kënne mat allen zur Verfügung stoende Moyene produzéieren. D'wirtschaftlech Kompetitivitéit vun eenzelne Firmen ze schützen, während Mënsche stierwen, well se un engem Virus erkranken, géint deen ee geimpft hätt kéinte ginn, ass eng inakzeptabel Ongerechtegkeet. Dofir ass et vun enormer Wichtegkeet, datt Lëtzebuerg sech op internationalem Niveau fir d'Ausstellung vun Zwangslizenzen aussprécht, mee dovun hunn ech leider vu Säit vun eiser Regierung nach wéineg héieren. Kann awer och sinn, well d'Motioun jo nach an der Kommissioun behandelt muss ginn. Et ass jo net, als géif et ëm Deeg a Woche goen. Wa mer d'Pandemie ënner Kontroll kréie wëllen, da musse mer méi séier impfen. Mee Geschwindegkeet ass awer net alles. Et muss och eng gerecht Verdeelung assuréiert ginn. D'Regierung huet sech dofir eng Impfstrategie ginn. Mee wéi déi rezent Entwécklungen gewisen hunn, huet net jidderee sech un dës gehalen. Et ass Iech warscheinlech bekannt, datt ech mech mam Problem vun de sougenanntenen Impfdrängler dach och schonn un de Procureur hu misste wennen, well ech der Iwwerzeegung sinn, datt dëst Verhalen och schonns géint déi aktuell Gesetzgebung verstéisst. An d'Enquête leeft, well ech gouf net méi spéit wéi gëschter vun der PJ invitéiert, fir hinnen dann déi weider Informatiounen ze ginn, déi se zwar och deelweis aus de Presserapporte kéinte kréien a wou ech och hoffen, datt dann, esou wéi HRS dat annoncéiert huet, och dee Rapport vu fënnef oder vläicht awer aacht, well zielt de Conseil d'administration da elo zu deene fënnef Inkohärenzen, ech weess et net, datt dat och scho weidergaangen ass. Um alle Fall, den Dossier ass alles anescht wéi zou. Den Dossier ass wäit op an et gëllt elo, do ze enquêtéieren an dann och déi néideg Konsequenzen ze zéien. Ech mengen awer, datt an dësem ganz spezielle Fall wichteg wär, konkret Strofe fir Impfdrängler am Covid-Gesetz festzehalen, esou wéi dat jo beispillsweis och an Däitschland aktuell diskutéiert gëtt, an dat iwwert de Verstouss géint staatlech Konventiounen oder eventuell de Vol oder Abus de confiance eraus. Ech reechen dofir dës Motioun an, mat där ech d'Regierung wéilt opfuerderen, dee bestoende Regime fir Strofe fir Leit, déi sech entgéint dem festgeluetene Plang vun der Direktioun vun der Santé impfe loossen, ze iwwerschaffen, fir esou Abüen an Zukunft ze verhënneren.
Merci, Här Clement.
En aneren Aspekt, deen am Zesummenhang mat den Impfunge steet an och méi transparent gereegelt misst ginn, ass dee vun den Impfdosen, déi um Enn vum Dag an de Flacon erech bleiwen. Ech denken, datt mer eis eens sinn, datt keng Impfdosis verschwent däerf ginn an datt dofir all Ampull muss eidel gemaach ginn, och wann un engem Dag keng Rendez-vouse méi virgesi sinn. Fir awer ze verhënneren, datt um Enn vum Dag reschtlech Impfdosen u Persoune geimpft ginn, déi eigentlech keng Prioritéit hätten, wär et wichteg, kloer Reegelen iwwert d'Verdeelung gesetzlech festzehalen. Bis elo feelt et hei nach un enger klorer Gesetzgebung, och wann d'Regierung op eng dréngend parlamentaresch Fro vu mer gëschter geäntwert huet, datt d'Impfzentere Reegelen fir d'Verwäertung vun iwwregbleibendem Impfstoff kruten. Déi Reegele sinn och an dëser Phas vläicht nach suffisant, mee se baséieren drop, datt de Koordinator vum Impfzenter um Enn vum Dag da Leit mobiliséiert, den 112 urift, fir eventuell nach Secouristen ze impfen, a ganz zum Schluss dann nach Leit, déi en iergendwéi erreecht. Wéi en déi da soll fannen, ass net wierklech ersichtlech. Eenzege Fall, Et däerf net Famill sinn. Dat fannen ech gutt. Et soll zumindest e gewëssene Schutz ginn. Mee et geet eis net duer. Mir géifen hei fir eng Léisung optéieren, déi duerch en neutralen an automatiséierten Notifikatiounssystem géif funktionéieren, e bësse sou wéi mir hei an der Chamber fir dringend Sitzunge per SMS an Telefon convoquéiert ginn, wann déi traditionell Convocatiounen net duerginn. An dofir, Här President, reechen ech Iech hei eng weider Motioun an, fir datt eebe grad esou en automatiséierte System opgestallt soll ginn, fir och an Zukunft, wann dann de Ketchup endlech aus der Fläsch kënnt an d'Impfungen disponibel sinn, mer nach ëmmer kënnen owes all Dosis verimpfen.
Merci.
Här President, ganz allgemeng schéngt bei der Gesetzesupassung, vun där mer haut schwätzen, d'Devise gewiescht ze sinn, Ofwaarden an ausharren. Ausser dem Datum vun der Lafzäit vum Gesetz gëtt näischt Déifgräifendes geännert. Dobäi géif et genuch Sujete ginn, iwwert déi legiferéiert misst ginn, wéi ech hoffentlech mat deem, wat ech virdru scho gesot hunn, däitlech gemaach hunn. Do dernieft gouf probéiert, endlech eng legal Basis fir d'Schoul ze schafen. Mee leider ass der Regierung dat net gelongen, well se wuel no engem Joer iwwerrascht woren, datt een eng Base légale fir Entscheedunge misst hunn. Léif Kolleeginnen a Kolleegen, ee Joer méi spéit gëtt en Text geschriwwen, deen dann informell no informellen Diskussioune mam Staatsrot zeréckgezu gëtt, an duerch en Amendement ersat gëtt, deen nëmmen e Brochdeel vun deene Saachen ofdeckt, déi u sech néideg gewiescht wären. Bref, mir huelen dat dann esou zur Kenntnis. Um Ufank vun der Pandemie war et wichteg a richteg, d'Kontakter duerch Restriktiounen erofzefueren an dann ofzewaarden an ze kucken, wat geschitt. Mëttlerweil liewe mer awer schonns e ganzt Joer mam Virus an et gëtt héich Zäit, méi ze maachen, wéi nëmmen z'observéieren. Mir musse Weeër opzeechnen, wéi d'Kris geréiert ka ginn a wéi d'Mënsche mam Virus liewe kënnen. Déi unhalend Restriktioune sinn eng grouss Erausfuerderung fir d'mental Gesondheet a grad och fir den Horeca-Secteur, dee jo als eenzege Secteur ëmmer nach verbuede kritt, sengem Geschäft nozekommen. An dat ass do och eng grouss finanziell Belaaschtung. Mir kënnen dës Covid-Kris net einfach éiweg duerchhalen. Déi éischt Zuelen, déi sech mat der Santé mentale wärend der Kris befaassen, weise ganz kloer, datt d'Situatioun net esou weidergoe kann. E Gesetz, wat net vill méi ännert wéi en Datum, ass do an eisen Aen net de richtege Wee. Mir brauche Léisunge fir all déi, déi elo schonns vill ze laang nëmme mat 80 Prozent vun hirem Salaire auskommen. Kuerzfristeg kann ee Lounausfäll a Reduzéierungen iwwerbrécken, mee net Méint a Joren. A mir brauchen och Léisunge fir Mënschen an dëser schwéierer Zäit z'encadréieren, an dat och wann hir Suen net duerginn, fir sech en deiere Psycholog oder Therapeut leeschten ze kënnen, oder se eben net genuch Geld hunn oder e riche Posten hunn, fir sech dann beim Impfen an déi éischt Rei ze stellen. Datt d'Méiglechkeet e Remboursement vun der Krankekeess ze kréien fir eng grad wärend enger vun de schlëmmste Krise vun de leschte Joerzéngten, ëmmer nach schleeft, ass eng Katastroph. Hei misst ee sech iwwerleeën, ob een, soulaang wéi et keen Accord gëtt fir e laangfristege Remboursementssystem, net d'Urgence zumindest eemol eng Iwwergangsléisung op d'Been stelle kéint, fir de Mënschen duerch dës Kris ze hëllefen. Mir hunn. An a manner ewéi engem Joer iwwer 600 Leit un de Virus verluer. Méi ewéi 600 Mënschen hunn hiert Liewe gelooss, 24 eleng d'lescht Woch. Dat ass eng Zuel, déi nach am leschte Summer kee sech virstelle konnt a komescherweis elo awer einfach onkommentéiert higeholl gëtt virun engem. Haart 9 Méint stung ech op dësem Pult hei an ech hun d'Prognose vu Research Luxembourg kommentéiert, déi eis deemols am Juli gesot hun, Wann näischt geschitt, dann gin et 5.000 Doudeger. Mat de Mesuren, déi Der huelt, prognostizéiere mir Iech der 500. A mir stungen alleguerten hei an dësem Raum, alleguerten, déi hei um Pult d'Wuert geholl hunn, hu gesot, Dat sinn der ze vill. Haut, nach kee Joer méi spéit, ass de Constat do, datt d'Fuerscher Recht haten, se souguer nach e bëssen ënnerdriwwen haten. A mir hu Mesurë geholl a se sinn net duergaangen. Dat musse mer eis bewosst sinn an dat musse mer och no dëser Pandemie am wierklechen enker am Detail analyséieren, wat wéini wou schif gelaf ass. Iwwer 600 Mënschen heescht iwwer 600 Familljen, déi virun engem Joer net wossten, datt se dëst Joer Trauer géifen droen. Här President, léif Kolleeginnen a Kolleegen, d'steigend Präsenz vun der brittescher Variant vum Virus an der Bevëlkerung an d'Zuelen aus de Kläranlage weise ganz kloer, datt mer musse virsiichteg bleiwen. Et ass dofir wichteg a richtig, datt bestëmmte Restriktioune geholl ginn. Mee d'Situatioun rechtfäerdegt awer net, datt mer einfach blann Wochen a Wochen dat selwecht maachen, ouni anstänneg Evaluatioun an obwuel et e grousse Besoin un Adaptatioune géif ginn. Mir hunn ëmmer nach eng Ausgangsspär, fir déi et keng wëssenschaftlech Rechtfäerdegung gëtt, kee bezuelbaren Encadrement vun der Santé mentale, well den Dossier iwwert d'Remboursementer vun der CNS net virukënnt, keng konkret Aussiichte fir d'Horeca, net nëmme wärend der Kris, mee och vun der Sortie de crise. Keng gesetzlech festgehale Reegelen iwwer d'Verwendung vun den Impfdosen, déi Rescht bleiwen. A virun allem keng spezifesch Dose fir déi, déi sech an déi éischt Rei drécken. Dëst Gesetz gëtt der aktueller Situatioun deemno absolut net gerecht. An dofir wäerte mir Piraten dëse Projet haut och net matstëmmen. Merci.